Munhu anoona chokwadi kazhinji anoonekwa nembonje. Ndaa pane makoronyera munhu anotaura chokwadi anozvindikitwa hadikwe. Ani munoziva izvo? Pane vanenge vachimora uchi hwenyika vachiba munhu ataura chokwadi anokandwa panze. Ndoo zvakaitwa murume uyu. Isaimba mbiri yamabvaire ndombi yangu. ndamavhairo wanga ataura chinhu chisingatauriki mugabe anga ane mazuva avo anga ane nyuchi dzairuma kuti ukangotaura kudai wairumwa usiku wongofuma wazvimba kana kungoshaikwa ani munozive amuzivezire dzainzi nyuchi dzavazunga asi murume wanga akashinga so is a hero of our time saka vamavhaire tinokutendai haisi nyore to be a hero of many struggle vazhinji vanenge vachito takatopedza pedu yanyaya yekudya but vamavhaire haisi nyaya yekudya nyaya yamavhaire ndeyekuleada nyika kuti ive nedemocratic dispensation even mudhara zobho ndozvati i died a very sad man because aiziva zvatakarwira handizvo zvatiri kuita Saka ndinotenda amavhaire ndichikuaknolejai nemoyo chaiwo chaiwo you always inspire me pamune muchitaura bhozi yaye clearman ende eh, une rombo rakaipa musangano unotamwa neuchenjeri hwakadai nokuti mune matamwa nechiedza Une rombo rakanaka musangano unopingwa nechiedza chakadai nokuti mune majeka kwamunoenda kune kwakajeka saka mauya chiedza tinokutendai mutosoro werima imi muururo wezvakaipa muboora anoboora pakanaka kwete boora ngoma saka tinokutenda maita basa tinokutendai mamavhaire chivhairai henyu kwamakuno kunoita simuvhaire uko mamusingavhairi nokuti kwava kwakatonhora kuno kuvhairai nokuti kunopisa vhairai vanavhaire eh, nguva ino yasvika tinoda kuremekedza vakuru vari pano our war veterans tadzidza zvakawanda mm. we need a front yemawar veterans because they are very important a lot of our genuine veterans are people who feel betrayed Mm. because what they fought for is not what they are seeing yes. zvavakafira handizvo zvavari kuona zviri munyika muno i meet a lot of war veterans they are genuine in saying kuti they are suffering and they want us to go back to the democratic narrative yokuti chatakarwira chii one man one vote chatakarwira chii will of the people chatakarwira chii ifreedom of the people, people. Mungandiudza here kuti munhu ari kuzumba ane freedom? Mungandiudza here kuti izvezvi munhu ari kwamutoko ane freedom? Ko muzarabani ane freedom here? Kana uchiti ukavhota kuvhota ikoko kunouya nemuseredzero unobvunza kuti wakavhotera papi? Unorohwa short sleeve, unonzi takutorera munda, takutorera kukuinda kuchibhorani, takutorera kana mudzimai nekuda kana murume nekuda kwokuti wakavhotera alternative ifreedom here sazvakarwirwa zvaakurwiswa zvakarwirwa zvaakurwiswa we fought for freedom but we are now fighting freedom ndo dambudziko rataita izvi ndosaka muchiona isusu tiri kupokana nazvo because we represent the true values of the liberation struggle kune asingazivi kuti tiri kunzi mdc haisi party it's an idea it's a narrative it's an alternative yeah what the people were fighting for zanu was once the custodian of our valley but it relegated those ones ende vhiyeko kana ikatadza kusvitsa kwaunoenda unochinja woitsvaga chi imwe inokusvitsa kwaunofanira kudi kuenda saka tinotenda Vatungamiri vari pano vari rwerusununguko malevels akasiyana from the national working committee vanga vari kustanding committee vanga vari kumaprovince tinokutendai you are welcome ndiri kuona zviso zvandiri kuona pano you are welcome zvizhinji zvacho zvakajeka uye zvakangwara vamwe ndaivaona nekungwara ikoko ndaishaya kuti Ha, ava vanhu ava tovabasei zvino ndinotenda kuti hamuna kubvuma kubiwa mabvuma kudiwa ndokubva mada kuuya kuuya kwamauya kubato rino ndinokutendai ndaona kuna nalupane kwatoipa ka kozi kune shasha ka dzaunonyatsona kuti idzi ndo zinonzi shasha eh? amadhodha sivii eh? amakawo magamba ekuti they are committed mashoreland central unonyatsoona kuti vanhu variko ava vakamira sei vana chimombe ava strong keda vatoda kuti vasumudzire the objective yatakatanga nayo yokuti toda kuti munyika medu munyika muite zvakanaka so yes we have a trust in this party our trust vamavai number one we are going back to the liberation narrative Takuenda kunotora kunokoka from the liberation agenda yakasiiwa pachena nokuti ZanuPF has abandoned the liberation objective. ZanuPF is no longer representing the liberation struggle. The liberation struggle has been hijacked and left halfway. Yaka hijackwa. Because hakuna liberation inokutaura kuti vashoma ndo vanofanira kuguta. Hakuna liberation inokutaura kuti mutown ndirova mavendors who are genuinely working kuti vawane kurarama. Hakuna genuine liberation inokutaura kuti it's about power. Even vanhu vavhota iwe unoenda unoti vote iyo haina basa. Chine basa ipfungwa dzako. Hakuna liberation yakadaro. So we have a task yokusumudzira chimurenga kuti chiende kupi kumberi. Isu pati inoi nyaya yema freedom fighters is very important toda kuidzorera kuti inoita connect with the liberation fighter so yes tatokopaka kugara nhaka uona dzevamwe zvamataura ipapapa kana muchipomerana hamupomerani zvakaipa munopomerana zvakanaka saka tipomerei nyaya yema freedom fighters takutoipinza mubumbiro redu so that we have a wing inomirira our freedom fighters and war veterans so that we are able to move forward kwete zvavanoitwa kushandiswa sezvikorobho kuzanupia yekuti kana pachinge paita uyanga kana kurutsa ndopavanonzi huyai kana panaka vanonzi mawo veterans munoita noise madyire yenyu hamuna matable manners isi tiri kuti kana tirisu pese pakunaka nepakushata mawo veterans must be part of the table vachidya rifa renyika yavo uchi hwenyika yavo zvavakarwira kuti nyika yedu iende kumberi kwete kutora vashoma woda kuvati kuvavhara kuvazora nhopi matemadanda eke zvino wakazorwa nhopi akutoti zvinhu zvanaka vana mahiya haana kana kuzorwa nhopi kana dono wezvaro renhopi haana kana kupuhwa we want our war veterans to be respected for the role that they played and this is the beginning of what we want to do kumaruzevha tane focus yokupinda mumaruzevha our focus has always been kuti we are urban focused but tisina focus yekumaruzevha going forward muchaona kuti starting from this election taakuti ruzevha we want to reverse more votes must come from the rural areas than the why because we connect with them why because we realize the aspirations tinzwe kuti zvavanoda ndezvipi ende ndezvepi zvavanoda kuitirwa Hakuna munhu anongova kuruzevha anonzi ari kuda zanu pia. Kana dai vaida zanu sei zanu ichirova vanhu ikoko. Kune munhu angarova munhu anomuda. Ukangova nova kufamba nemubhadha. Ziva kuti mubhadha wewe kusadikwa. Anodikwa hafambi nemubhadha. Anodikwa anofamba nemashoko echi erudo. So kuruzevha is our struggle and is our focus. But also toda ma liberation icons sana baba amavhaira. Vana baba kuuya kwamaita ndozvatakudaka kuti zvizanganiswe the old and the, and the new toenda kupi kumberi zvinhu zvedu zvichifamba zvakadii zvakanaka why the process yekuweka nemamwe liberation parties muno mucontinent takatotaita reach out kuna anc vese vana chama chamapinduzi tovaudza kuti kuzimbabwe vaimbofamba nemi vaya vakatiza tsika dzekusunungura vanhu vaamutsika dzeudzvanyiriri mm. vaamunzira dzeudzvanyiriri vanhu vamakufanira kushanda nawo tisu tiri kumiririra mwenje weshanduko nerusununguko so tine donzo iroro vana vamavhairi muchatibatsira in that regard so that weare able to move forward now mauya kudai tinombova papi pati inoyi ndonga munoziva kuti yakakura zvikuru munoziva ah. but kukura kwayo hakuna kukwana kusvika imi maikudza zvakanyanya now integration is a very important process mm. vachibaya vana vamavhaira obvious atingati vamavhaira vaende kumabranch tinoziziva kuti muchinangwa chenyu hachisi chechigaro ndecheugaro asi kana une chinangwa cheugaro powa chigaro kuti uone ugaro uhwo kuti hwakakosha uri pane chimwe chigaro ani mapanzwa ipa so yes We are going to integrate vana vamavhaira tingakutambisii isi hatina kuvana nezanu inoti ikaona talent inowester we don't waste talent we will make sure kuti tine position kumusorowo ikoko yokuti muone nevamwe vatungamiri varipo tione direction at provincial level the same thing toita kupindana nokupindana because we are the dominant organization in this country zanu pf akuchina ikeno yakubatsirwa nemastate institutions because iyo yakapera

vamwe vangatibvunza kuti tiri papi takavhota ndi tikahwina ndi now vamwe votaura kuti bati kachero takahwina vakanaunza zvinhu zvakadii zvakasiyana now vamavhairi ndimi munoziva ini tomirira 2023 eh? iti zaa takahwina tomirira 2023 here zvirati mundibvunzewo eh? now izvezvi tiri mubishi rokuronga nyika kuti tese tive nedonzo one rokutaura zvatakavhotera ngazviremekei izvi zvakaanaunzwa izvi ndezvenyu zvokuanaunza but zvakavhoterwa ngazvidi ende tichaita zvinhu zvedu murunyararo murugare ndakanzwa munangagwa musavhunduka ye toda kuti uinde kuparament ini handina kuvhoterwa kuti inde kuparament yes. Vakanovhoterwa kuparliament ndivari panana Peter vana vamonzora and uh, vana honorable Kumana. Ini pandakauya kumaZimbabwe ndakati tipewo mukana wokuti ndekustate house handizve ndobva mandipa makii makii ndobva abiwa toda makii edu ani mabazeva saka makii edu tinoadi but kuti tiwane makii aya panoda kuronga kwemhando yepamusoro yokuti tironge zvinhu zvedu murunyararo murugare hakuna ami hakuna pfuti hakuna chombo chinogona kuparadza nguva yakwana munozviziva here no, no weapon can destroy an idea whose time has come so isu tiri kuronga marongero makuru ende we hope kuti nemaideas enyu zvinhu zvedu zvinofamba zvakadii zvakanaka hatina discussion yatiri kuita namunangagwa we had say Munangagwa huya titaurirana. Chatiri kutaurirana bande chokuti toda kutaurirana kuti akaba mbudzi dzomumwe ndiani ini newe. Kana ndiri ndakaba ndokudzorera kana uri wakaba ndidzorere. Tadzorerana totanga kuti togovana sei mbudzi dzedu. Uyu muridzi takumuziva. Kwete ungosvika kuti watora dzese. wakutora mbudzana ndotorerei mbudzana indiri ndani nana mai vacho vandakapuwa iko ndodzokera sei kunyika ndichiti ndane mbudzana indakapuwa mbudzi yakazvara mapanzwise ipa saka haipapo yaka ndakatara ndikati aiva haimbiwi eh, ende text tutu tangu haugoni kuti iwewe kuti muvhembudzi munovhe muri vaviri uri wega ungaivhii akaenda kunana new york ari kuenda kunana beijing ari kuenda kwese ndikati uchadzoka hako mudhara woona kuti nyika inoda kupuhwa anza nyika inoda anza yekuti zvakavhotera vanhu nde so ndopatiri ipapo don't worry and don't panic tiri kugadzirisa zvinhu will engage iyo yokuti kuparliament ah, of course kana achida kuti opposition ive nechinzvimbo yes inogona kuvako iconstitution ndezveikoko but inini chandiri kuda ndechokuti chakavhoterwa nevanhu ngachidii ngachiremekedzwa akapuwa chunhu chake ngaapuwe chunhu chani chake indiro ndoda chunhu changu andimapazoa ndodawo chunhu chani chandakapuwa nani iye akatora chinhu changu handina manyoa ndotiri kuti munangagwa dzora chinhu nyani ndokwatiri kuendepo chinhu chevanhu ngachidzoke chinhu chani chedu ndokwatiri pa so nzwisisai where we are isu tine five issues dzatiri kuembasa dzoda kugadzirisa number one ngatiwiriranei kuti hatidi kuti vanhu vavhota izwi ravo rotadza kuva nebasa

It must never be by the selected kuti ndiani anotungamirira nyika mm-hmm. but by those who elect meaning the people of Zimbabwe. Tochokutanga. And that is a product here debate and discourse kuti this far and no further. Mdara wangu tsvangira yakasvika pakufa ane chigumbu ichochi. Mugabe akasvika pakuoneka ane nyaya iyo isati yagadzirwa iyi. So isiri kuti nyaya iyi inofanira kupera kuitira tisaita a repetition of disputed elections every five years muri kunzwisawo zvatikutaura tiremekedze chi vanhu todzokera kuliberation ideal yekuti when people decide we have to oblige kwete kuti vanhu vakadecide i want to eliminate their voice unoziva ke ndo number one number two toda mareforms political electoral media mareforms constitutional ekuti tiende kunodepena our democracy as a country Vana Mnangagwa vanoti ndaapi mareforms? Tinoda kuvapa mareforms. One typical example is ZEC. It's, in, uh, it's not possible to have an election in free and fair necharacter dziri kuZEC. Imnoziva. You don't want character dzokuti hadzina integrity. Vanhu vanoda kutaura result yabva kupi? Kuvanhu. So all those reforms are important. Number three, nation building. Tine nyika here muda?

because we don't have those key tenants nyika haine kuchema we need to come together as a country dialogue around those issues number four inyaya yekuti toita sei kubatana nedzimwe nyika on the terms dzedu on ma reform issues atataura toenda mberi last but not least inyaya yeconomy economy so dambudziko redu is leadership and toda kugadzirisa ipapo isine anza pane plan yatatinayo vabiti tikaivhomora kudai masikati munosera manaye wane madhora nhasi chaiko chaiko but kuti vape manje varume ava mabira ati anorova mari kunge mushonga wamusana inorohwa mangwana kungora musina kadai

We just have to make sure kuti ah, ndinoona hapana ari munyika umu. Wese kwandinotenderera kwapana anotaura kuti takamirira mudhara. Just give us a signal. Muone zvatinoita ndikati aa we don't want to go into adventures. We don't want to do things zvokuti we don't know the outcome. We want intended outcomes. Zvokuti kana takudayo tinoda kuti tiwane anza yakati takudayo tinoda kuti tiwane anza yakati in a constitutional manner in a democratic manner because constitution Section 59 inobvumidza vanhu kuita zvese zvinoita kuti va express where they are not happy. It's a constitutional right. And that is where we are going. But the sky is the limit. Ndakaona ino vanhu vanongoti chero chandataura vanokopa. Ndonga ndikangofuma nditi mangwana toda kunobata vanhu chibharo. Vanokutangira nhasi manheru. Iri intention ndiche ndakaona padakangoti clean up vapinda muclean up. Patakangoti kuita ma thank you rallies. Nechirungu chacho kutobva wakopa kuti ma thank you rally. Takuita wanda kwana yemu ndakagwamira. Eh. Eh. eh. You see kuti anenge akuteera kwese kwatinoni kwatinoenda but hazvina kushata kana uri munhu anoda kukopawo zvakanaka zvinhu zvakanaka but ungotaura kuti havana originality move this country forward ikananzati kwaiclean up adakuitawo futi clean up yatakangoti tichiita iyoyo mangwana chero tikati toda kuponda mangwana unotoona waponda tikati toda kuita zvakashata zvakadii vanotozviita so we have to make sure kuti we lead in a good way tisaita zvakadii zvakashata anyway ndinokutendai thank you for coming i hope ihave tried to shed light on the trajectory yatiri kudii yatiri kutora vanhu vese vari muno munonatso kuti tikacontribita tese A victory is certain. Atakawina, ah, we must first reclaim the 2018. Anditika? Yatakawina. Ha 2023 walk over. Boza baba chachi chinhu chatachingorosimudzira chamudhara saveka. Kuzoti ta gede to gede ta gede pasina munhu kudayo. Tinogoisa mangwana mangwana. Richingonzi tsvere tabi tagoisa. That's why we have said kuma rural areas. door to door village to village toda kumeka sure kuti we win these elections dzese dzinoitwa muno muresounding so that hatiite kana by election kana chino winwa nezanup why should the illegitimate win an election vanhu vari clear munyika hamusi clear here handizve so welcome to the family yechinja welcome tinokutendai uh, this is your family baba vamavhaire neteam tinokutendai vachitando thank you very much

mutarisa uku vanhu vari kunoku ndokuti mukwata vanhu vakuanga vari then muuya panaaaiwa

Right.
vari kumashure huyai mupi nemudeadline